La ninsabu daqstant qrib il-festa ta' San Valentinu, ma nistgħux ma nagħtux ħarsa lejn ir-relazzjonijiet fit-teatru. U billi xi relazzjonijiet aktar ikunu donnhom farsa, Iddeċidejna li niddedikaw rokna għar-relazzjonijiet fil-Fares bil-Malti. Farsa hija ġeneru teatrali li naturalment huwa ġeneru komiku, bażikament jinqeda bl-esaġerazzjonijiet ehm, eh, fil-lingwa u fil-ġestwalità biex joħloq komiċità li ħafna drabi tittieħed bħala faċli. Naturalment hemm ehm, tradizzjoni twila u hemm teknika li eh, trid eh, tinżamm biex biex eh, il-farsa tirnexxi pereżempju il-farsa tiddependi fuq il-fatt li inti ma taħsibx fuq dak li qed jiġri. Ma jekk xi ħadd qed isawwat lil xi ħadd ieħor u inti mistenni li tidħaq ma tridx toqgħod tinkwieta illi dan qed iweġġa'. Allura il-farsa pereżempju tiddependi fuq pass mgħaġġel ħafna biex l-udjenza ma tingħatax iċ-ċans illi tinkwieta, taħseb jew tirrifletti fuq dak illi qiegħed isir. Issa il-farsa kellha xorti xorti kbira fit-tradizzjoni tagħna. Kienet taqbel ħafna mal-kapaċitajiet li mill-kapaċitajiet limitati li kellhom li kellhom l-atturi tagħha tagħna u anki ehm, kienet eh, tiffunzjona tajjeb fis-sistema li kienu żviluppaw, jiġifieri eh, minħabba li l-farsa ġeneralment tkun qasira ma kienx diffiċli biex biex titgħallima fiha setgħu jimprovizzaw u anki l-farsa kienet tidħol tajjeb fi, fi programm tipiku tat-teatrin. Ħafna kumpaniji tat-teatrin Ma damux ma żviluppaw il-programm tipiku, jiġifieri jibdew bid-dramm jew il-melodramm, u mbagħad kien ikollok kummiedja u jispiċċaw bil-farsa. Allura il-pubbliku kien jistenna li jkun hemm dik il-farsa li tibagħtu d-dar speċi jidħaq. L-imħabba fit-teatru Malti għall-inqas tas-seklu dsatax ħafna drabi hija trattata ejja ngħidu b'żewġ modi. Fit-teatru komiku il-farsa hija ħafna drabi relazzjoni ekonomika, jiġifieri għandek familja li trid ittejjeb il-kundizzjoni tagħha u tipprova tagħmlu permezz ta' żwieġ. Allura Ħafna drabi l-imħabba fiha nnifisha hija fl-isfond biss. Fil-melodram mbagħad għandek ħafna drabi l-idea tal-imħabba miċħuda mhux mill-maħbub imma mill-familja. Sewwa ġifieri l-plott tipiku tal-melodram huwa li jkollok xebba li tħobb lil xi ħadd Però missiera, ġeneralment ikun il-missier għax huwa l-awtorità, ma jridx li tiżżewweġ lil dan li jkun, jew minħabba raġunijiet li jidhru ġenwini għaliex il-ġuvni ma jidhirx bniedem serju, imma iktar ta' sikwit minħabba Illi l-missier huwa possessiv, illi ma jridx li bintu jkollha l-kuntentizza tagħha, ma jridx jonfoq flusu, dat-tip ta' affarijiet. Allura ħafna drabi fil-melodramm din tkun is-sors tat-traġedja l-kbira. Nibqgħu nsegwu din ir-relazzjoni ta' mħabba li ma tistax isseħħ sakemm Aktarx it-tfajla tmut b'qalbha b'qalbha maqsuma. Fil-farsa, anki meta jkollna sitwazzjonijiet simili, aktarx li jagħmlu l-maħbubin huma huwa li jirnexxielhom jingannaw bil-missier biex jaslu fejn fejn iridu huma. Naturalment, waħda mill-affarijiet li tuża l-farsa hija l-logħob bil-lingwa. sewwa, jiġifieri fl-iktar aspetti sempliċi għandek il-lingwa li ma tinftehimx, l-idea ta' xi ħadd li ma jismax tajjeb u dawn l-affarijiet, dawk kienu kollha affarijiet li tuża l-farsa. Fis-seklu dsatax hemm viżibilju ta' xogħlijiet li għandhom il-kelma trux jew torox fit-titlu. Però ħaġa oħra li tagħmel il-farsa hija tilgħab. bil-lingwa. Per eżempju, ħaġa li kien jagħmel Camilleri, Carmelo Camilleri, kienet illi juża frażijiet idjomatiċi u jeqlibhom ta' taħt fuq biex joħloq iċ-ċajt. Sewwa, xi ħaġa li anki llum tammira bħala ħila partikolari li ma tidhirx